Фарнон бадзурӕд хорз адӕм, ӕз дӕн Уарзиатӕй Анатоли, Джимарайы Уастырджийы бын. Фынддӕсӕмӕ ссӕдз азы лӕггад кӕнын ир абоны онг. Джимарайы Уастырджийы сыгъдау уыдис мӕ цы риевтон мӕ нӕ фыдӕлтӕй нын цы ӕгъдӕуттӕ баззадис, йӕ уый тыххӕй уын абон радзурдзынӕн. Джимарайы Уастырджи уый Тыхуырсты Уастырджи зӕгъы, афтӕ хъуыстон мӕ нӕ фыдӕлтӕй афтӕмӕй зыдтон. Джимарай Уастырджиуи тыхуырсджыгӕ куы-иу бафарстон, мӕ разӕй чи лӕггад кодта, уыцы ран, уыцы адӕмы, уӕд-иу загътой афтӕ: «Рагон алайнаг паддзахады мидӕг уый уыдис стыр кадджын зӕд, ӕмӕ, дам-иу куы цыдысты, искӕцы ран исты тыхы сӕр кӕм бахъуыди, уыцы ран, уӕд-иу йӕ уыцы ран скуывтой. ӕмӕ дзы-иу бафӕдзӕхстой, чи кодта армиты, чи кодта ӕфсӕдты размӕ хӕстмӕ уыдоны. Ӕмӕ сын иу ран бацамыдтой, зыдтой йӕ, куыд ӕрцӕудзӕни сӕ хӕст, куыд ӕрдуыдзӕнис, куыд ацӕудзӕни дарддӕр сӕ хъуыддаг, сӕ хӕсты мидӕг, рамбулдзысты ӕви нӕ рамбулдзысты, йӕ ус хабӕрттӕ, дам, дзы-иу зыдтой, зӕгъгӕ, афтӕ. Зыдтой дзы ронджы нуазӕн кӕнын дӕр. Йӕ уыцы ран мах ӕй ферох кодтам уыцы ронджы нуазӕн, йе гъдау, йӕ хабар иууылдӕр дӕр. Фӕлӕ абоны онг мах дзы мӕ дзы цы риййӕфтон, мӕ дзы цы ис, цы гъдау дзы ис, уымӕ гӕсгӕ арахъхъӕй нӕ куывтой никӕд уыцы ран. Уый кӕдфӕндӕр Ермӕн фыдыфыды ӕмгӕрттӕ чи уыдысты, йӕ уыдон дӕр нӕ куывтой арахъхъӕй никӕд. Нуртӕккӕ рӕд ин цы бирӕтӕ, фӕлӕ бӕгӕны-иу бахастой къуымӕл, ну, ӕхсырӕй, Уастырджи бын нӕ куывтой, ӕхсырӕй куывтой Алардыйы бын, Мады-Майрӕммӕ куывтой сывӕллӕттӕн. Фӕлӕ йын бӕгӕны ӕмӕ къуымӕлӕй куывтой, стӕй-иу дзуармӕ куы цыдысты, уӕд сыгъдӕг, сыгъдӕг хъуыдытимӕ, ӕнӕгал иудзинадӕй, мысайнаг. Мысайнагыл нымадтой, канд ӕрца нӕ уыди, фӕлӕ цы иумӕ нӕ лентӕтӕ кӕй бахастой, иумӕ кӕй бабастой, уыдон дӕр. Науӕд дӕ мысайнаг уыди суанг мӕнӕ уӕхск чи уыди, уый дӕр мысайнаг хуыдтой. Науӕд бирӕ мӕнӕ раджызаманты фаты фындз дӕр, науӕд зын дӕр исты дзаума дӕр иу ныууагътой мысайнаг. Мысайнаг уымӕн та у йӕ мидис уый мидӕг ӕмӕ нысайнаг. Нысан кӕны цыдӕр ӕгъдау, цӕмӕй йын бантыса, зӕгъгӕ, йӕ уый тыххӕй. Афтӕ. Мӕ уыцы хъуыддаг цыдис тынг Рагӕй, тынг рагон замантӕй фӕстӕмӕ, йӕ кувӕн рӕстӕг вӕййы йӕ сӕйраг куывд Джоргуыбайы рӕстӕджы Уастырджийӕн. Джоргуыба та кӕд вӕййы, уый зонут? Фӕззӕджы, ӕмӕ йӕм бакувынц, гал ӕргӕвст дзы иу уыди фыццаг, ныр дӕр дзы нӕ бон свӕййы уыйбӕрц аргӕвдӕн, ӕмӕ нывонд вӕййы, нывонд та вӕййы, куадзӕны цыппӕрӕмы нывонд скӕны, цыма афӕдзӕй-афӕдзмӕ йӕ фӕхӕссынц. Цы у нывондӕн йӕ мидис? Нывонд чи у, уый афӕдзӕй-афӕдзмӕ мӕ йыл бакӕнынц къӕбӕл нывгонд Джагаъавтӕ, ӕмӕ уыцы нывонд чи у, уой уд, уой бахъарынц Хуыцаумӕ, цы сӕ хъӕуы, йӕ уый, цӕмӕй Хуыцау сын радта, зӕгъы, йӕ уый тыххӕй. Ӕмӕ йӕ бон куы рхӕццӕ вӕййы, йӕ уӕд ӕй аргӕвдынц. Нывонд афӕдзӕй-афӕдзмӕ кӕмӕн цы хъӕуы Хуыцаумӕ, в общем, мӕнӕ кӕй цыфӕнды Хуыцауӕй йӕ уый нывонд уыд, хъуамӕ ахӕсса Хуыцауы размӕ ӕмӕ йын ӕй йӕ уым радта, зӕгъы афтӕ. Мӕ нывонд ын йӕ мидис уыдис йӕ уый мидӕг, рагӕй-рӕгмӕ дӕр. Йӕ сӕйрагдӕр куывд уыди Ой, галы аргӕвдынмӕ Джоргуыбайы рӕстӕг. Афтӕ йӕ Джоргуыбайы фӕстӕмӕ та ма дзы ноджыдӕр кодтой куывд мӕнӕ Куадзӕны цыппӕрӕмы. Куадзӕн мӕнӕ махмӕ гӕсгӕ ӕвддӕсӕмы хъуамӕ уа, ну, ӕй первимӕ айкеттӕм ахастой, фӕлӕ ӕвддӕсӕм чи дзы уымӕн йӕ хуыцаубон и, уӕд хъуамӕ уа Куадзӕн. Афтӕ йӕ цыппӕрӕм чи у, цыппӕрӕм бон, уый фӕстӕ хуыцаубон ӕви та дзуарбон хъуамӕ уа куывдкуадзӕны цыппӕрӕм зӕгӕ афтӕ хонынц, нывондгӕнӕн зӕгӕ дӕр. Афтӕ дӕр йӕ хонынц уый. Ӕргӕвст дзы вӕййы нывондӕн фыс ӕмӕ йӕ уыцы ран хӕлттӕ сыппӕрстой иу, стӕй сыппарынц, цӕмӕй кӕй роды хал схауа, кӕй галы хал схауа, зӕгӕ, хуыцау кӕй нывонд райсдзӕни, зӕгӕ, йӕ уый тыххӕй. Мӕ йосы куывд куы адзӕнцппӕрӕм, куы ахицӕн вӕййы, уӕд уомӕй суанг дӕр уӕртӕ Уациллаты онг, Уацилла та июны уӕд вӕййы Уациллайӕн йе рвитӕны йӕ уыцы Уастырджийы бын куывд ноджыдӕр. Уый та фӕхонынц мысайнӕгты куывдджагӕ, ома цыдӕриддӕр мысайнаг афӕдзӕй-афӕдзмӕ ӕрӕмбырд вӕййы, йӕ уыдон йосы ран ӕрӕмбырд кӕнынц ӕмӕ сӕ иу куывд скӕнынц Чи сын нысанон сымсайнаг ныууагъта ӕхцайӕ дӕр, лентӕй дӕр, кувинагӕй дӕр. Цыдӕриддӕр йӕ зӕрдӕ зӕгъы, уыдон цӕмӕй ӕрцӕуой йӕ тыххӕй куывд вӕййы йӕ уыцы ран мысайнӕгты куывд. Мысайнӕгты куывд куы ахицӕн вӕййы, уӕд уый фӕстӕ та вӕййы куывд, атынӕджы куывд. Уый августы райдианы Фыццагдӕр сӕ фӕззӕджы фӕллӕйттӕн куы бавналынц адӕм, йӕ уӕд цӕмӕй сӕ фӕззӕджы фӕллӕйттӕ дзӕбӕхӕй сӕ къухы бафта ӕмӕ дзы афӕдзӕй-афӕдзмӕ куывдтӕ, чындзӕхсӕвтӕ, хорздзинӕдтӕ кӕной, йӕ уый тыххӕй вӕййы уыцы куывдтӕ. Ме афтӕ дарддӕр уый фӕстӕ та ӕрхӕццӕ вӕййы Джорджы ба размӕ ма иу кодтой ноджыдӕр мӕнӕ фыдуаний зӕгӕ, нӕ фӕллӕйттӕн цӕмӕй ма фесафа зӕгӕ фыдуанийы куывд зӕгӕ. Уый дӕр мӕнӕ сентябрь йӕ август кӕроны уырдӕмты фӕхауы афтӕ. Уыцы куывдтытӕ дзы уыдис иу, стӕй ӕрдӕр сӕ кӕнӕм Джимарайы Тхосты Уастырджийы бын. Афтӕ. Йӕ дарддӕр Йӕ сӕйрагдӕр мидис куывдӕн у уой, ӕмӕ дзы хъӕбӕр нозтӕй куывд куыннӕ цӕуа, зӕгъгӕ, афтӕ бирӕтӕ фӕдзурӕм ӕмӕ дзы абоны онг нӕ къухы бафтыди, водкӕ кӕй хонынцой, дзы уже фынддӕс азӕй фылдӕр нал и уым никуы вӕййы. Гӕнӕн куы нӕ вӕййы уӕд арахъ, гыццыл, фӕлӕ уый дӕр куывды рӕстӕджы нӕ. Ӕз ӕй куыд рииӕгтон, уымӕ гӕсгӕ зӕрӕдтӕ сӕ-иу куы куывтой, уӕд-иу куывтой бӕгӕныйӕ. Мӕ-иу уый фӕстӕ куывды фӕстӕ рахастой арахъ ӕмӕ дзы арахъ банызтой-иу бӕрцӕй. Ой, ма хъуыды кӕнын, зӕронд лӕгтӕ чи сты, ой, уӕртӕ сывӕллон уыдтӕн ӕз, фӕлӕ Къалагатӕй Бибийи зудтон, уомӕй фӕстӕмӕ уотӕ сорӕтӕй Гайто, Дзанагатӕй Малсӕг, берозтӕй Ибрахин, уи дзуар лӕггадгӕнӕг уди иодон, ӕма-еу арахъ ӕрӕвардтой, ӕппӕтӕй берӕ адӕм уидисти, ӕма-еу дзы кӕд уидаид литр мӕрдӕг. Ӕма-еу ӕппӕтӕй фулдӕр кӕд банзтой, Дыууӕ ӕртӕ рӕтты уыд зӕрӕдтӕ, йе та можджытӕ дӕр нӕ йӕ иу арахъхъ, ӕндӕр ничи. Уый тыххӕй мӕ уыдис дзуары бынӕй рӕсугъдхуызӕй рацӕуа адӕймаг зӕгъы, уый уыдис ӕм тынг ӕгаддзинад. Афтӕ. Ӕмӕ уыцы ӕгъдау, цӕмӕй фидардӕр уа кӕстӕрты тимӕ дарддӕр,

Мӕнӕ сылгоймаг Уастырджи-мӕ нӕ зыди, фӕлӕ уӕддӕр-иу йӕ цурмӕ ӕрбацыдысты, ӕддейы лӕууыдысты дарди фарс, фӕлӕ уый дӕр хъуамӕ сылгоймаджы ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куыд ӕмбӕлы, ахӕм дарӕсы мидӕг уа, нӕлгоймаг дӕр ахӕм дарӕсы мидӕг хъуамӕ уа. Дзуары бынмӕ нӕ уыди, хӕцӕнгарзимӕ цӕуӕн уый мӕн гӕнӕн нӕ уыди. Хӕцӕнгарзимӕ чи бӕззи, уый дӕр ӕйттӕй дуармӕ ныууагъта, хӕцӕнгарз мидӕмӕ бахизӕн нӕ уыди хӕцӕнгарзимӕ. Ахӕм хабӕрттӕ дӕр дзы уыдис, уой кӕй риӕхтоной. Йӕ истори чи у, зӕйкуыдджон уымӕ гӕсгӕ уыд Тхосты Уастырджи, Джимарайы Уастырджи. Йӕ уымӕй йӕ куыд дзырдтой нӕ фыдӕлтӕ, уымӕ гӕсгӕ райдыдта уартӕ, ӕвӕццӕгӕн, фарӕстӕм векӕй. Йӕ уырдыгӕй йӕ хъуыды кӕны сэр йӕ замантӕй. Ну, муӕз раздӕр дӕр уыдаид, ӕвӕццӕгӕн, фӕлӕ, кӕй зонын, сэр, мӕнӕ дзыхӕй-дзыхмӕ дзургӕ историйӕ уый зӕгъынц, фарастӕн векӕй ӕрцыди зӕгӕ. Ӕвӕрдтой дзы кувӕггаг афӕдзӕй-афӕдзмӕ дуры сӕр амаддзагмӕ уой хуылфы. Уыцы кувӕггаг чи уый та уыди бӕгӕны, бӕгӕны чи у, уый уыди къусы мидӕг, къус та уыдис ӕвзистӕй къус. Ахӕм йӕ сӕргъ кӕд афтӕ, Ноджыдӕр ма дзы уыдис иу мадам, сӕ ныфс сӕ не рыййӕфтон, фӕлӕ мӕнӕ революцийы фӕстӕ куы уыдысты, уӕд атеизм зӕгъ ӕмӕ сӕ раппӕрстой, ныппырх сӕ кодтой, фӕлӕ кувӕггаг, кувӕггагӕн та йӕ мидис уый мидӕг уыдис. Ӕмӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ уым-иу куы фӕлӕууыди уыцы кувӕггаг, уӕд уыдис уыцы точкӕ арвӕй стыр тых кӕдӕм цӕуы, уой, ӕмӕ-иу уыцы кувӕггаг райста ахӕм тых, ӕмӕ адӕймаг дзы иу куы сахуыста йӕ фӕстӕ, уӕд-иу адӕймагӕн ӕппӕты фыццаг зӕрӕдтӕ загътой афтӕ, йӕ сӕрызонд уымӕй, дам, сфидар кӕнын йӕ сӕрызонд. Уый фӕстӕ та, дам, йӕ гуыр чи у, ой сын изы уыдон фесафы, зӕгъгӕ, афтӕ. Ну, уый махмӕ ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, фӕлӕ йе рмӕ нӕ аргъуаны ӕртӕккӕ доныл нӕ саргъау сауджын мӕ иу фыдӕлтӕ загътой афтӕ, мах кувӕггаг чи у, уый, дам, мӕнӕ ӕнӕхъӕн афӕдзӕй афӕдзмӕ чи фӕлӕууы, дурыл иу бынаты мидӕг, уым, дам, фылдӕр тых и. Фылдӕр хос у, мӕнӕ сауджын кӕуыл саргъау, мӕ та, дам, къаддӕрты хизӕг, афтӕ уый хъуыстон, уыцы хъӕбӕр-иу афтӕ дзырдтой. Еросы кувӕггаг чи у, уымӕй мах дӕр дзы радтам, ӕрдзы кӕстӕртӕ дзӕбӕх кӕнынц, фӕлӕ дзы-иу дзырдтой, что Куы йӕ скӕнай, куыд ӕмбӕлы афтӕ, уӕд уый у хос ӕвдадзы хосзагӕ. Цы хуыдтой ӕвдадзы хосзагӕ? Йӕ уыцы кувӕггаг чи у, иу лӕууыдис афӕдзӕй-афӕдзмӕ ивгӕ-ивгӕ, авдазы дӕргъы иуӕй ивгӕ цыдысты. Иу кувӕггаг куы систой, уӕд ма дзы иу хосы кувӕггагӕй ногмӕ бафтыдтой мӕ авдазы дӕргъы. Мӕ авдазы дӕргъы, дам-иу уойбӕрц тых райста, ӕмӕ, дам-иу цыфӕнды рынчын куы уыди, уӕддӕр дзы сахуыста, зӕгъгӕ, уӕддӕр ныр сдзӕбӕхгӕнгӕ нӕ уыди, зӕгъгӕ. Афтӕ Йосы ӕгъдӕуттӕ уыдон уыд зонддзинӕдтӕ баззадысты Джимарай Уастырджийы бынзагӕ. Уый фӕстӕ ма дзы йӕ историтӕй уыдис ахӕм хабар, цыбырӕй уын ӕй радзурдзынӕн, зӕгъгӕ, куыд ам ӕрбабырстой татаро-монголтӕ мӕ куы пырх кодтой Аланты паддзахады Уӕд фӕхӕцыдысты иджыуӕндӕс, ӕртындӕс азы цыдӕр зӕгӕйӕ, афтӕ-иу дзырдтой, ӕмӕ сӕ бон басӕттын нӕ уыди хохмӕ бацӕуын, цӕмӕй басастаиккой уизӕгӕн. Стӕй йӕ фӕстагмӕ куы нӕ уӕлхъистӕм сӕ бон дарддӕр нӕ бон хӕцын нӕ уыйӕ уыдонӕй, уӕд та мӕнӕ уыцы Хърамой Тимур Узбек чи у, уый загъта, уӕдӕ сын цы бакӕнӕм, куыд бакӕнӕм, зӕгӕ. Йемӕ, дам, ын йӕ уӕд ахӕм тӕрхон рахастой, мӕнӕ ӕртӕккӕ международный сообщество кӕй хонынц, уой цы адӕмы хатты мидӕг ахӕм, мӕ, дам, ӕсхӕссут, мӕнӕ куыд фӕзӕнц иуӕй-иу нӕ поединки, зӕгъгӕ. Йӕ афтӕ уый дзырдтой фыдӕлтӕ, мӕ, дам, гъеуӕд джызӕлы сӕр сывӕрдтой дыууӕ армийы кӕрӕдзийы ныхмӕ. Мӕ, махӕй рацыдис ӕппӕтӕй тыхджындӕр богал, дондӕй дӕр ӕппӕтӕй тыхджындӕр богал. Ус уыртӕ йӕ зӕгъын афтӕ уыд, махӕй чи раздиу, уый уыди сылгоймаг, ӕртӕмӕ ӕссӕдз азы кӕй уыдзыди, ахӕм чызг. Куыд ӕй йӕссагътой, уый дӕр уый бирӕ дзырд у, фӕлӕ йӕ цыбырӕй зӕгъын афтӕ, куы схӕцыдысты, уӕд махон чи у, уый йын йӕ къух куы райста, дам, уӕд ӕй иунӕг цӕф ныккодта, тымбыл къухӕй йӕ фарсмӕ йын йӕ фарс асаста, йӕ фарсы фарстытӕ ме уыцы ран амардта мӕнгуылӕджы ӕмӕ куы ахаудта ӕмӕ куы амардизӕг их базыдтой уӕд йӕ сӕ худ нӕхиуӕттырдӕм разылдис ӕмӕ сын йӕ сӕрӕй акуывта стӕй дам уыдонырдӕм куы азылдис ме йӕ худ систа ме сӕрхъуынтӕ куы ркалдысты ме куы базыдтой истой ай сылгоймаг у зӕгӕ мӕн не ппӕтӕй тыхджындӕр хӕстон лӕджы амардта афтид къухӕй зӕгӕ Феуд, дам, загътой ӕй, ӕхца адӕмимӕ мах куыд хӕцӕм, зӕгъгӕ. Нимӕ, дам, феуд джызӕлсӕ рафӕлдӕхтой каутӕ, скодтой, аргӕвстой галтӕ ӕмӕ скодтой стыр куывд ӕмӕ загътой, абонӕй фӕстӕмӕ фидауӕм, не хсӕн хӕст нал уыдзӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, дам, йӕ уырдыгӕй, йӕ уӕдойы фӕстӕ, куывды фӕстӕ Уосӕ чи у, Храмойти Мурузбег куы ӕрбацыди, мах уӕддӕр, ӕмӕ дзы афтӕ зӕгъы: «Йа рӕппун, цы давун ӕххуыс кодта ӕппӕтӕй тыхджындӕр, цӕмӕй фендам ма нын кӕнут уыцы уӕзӕттӕ, цӕмӕ кувут, уый, зӕгъгӕ». Ӕмӕ йӕ бакодтой, йӕ уодвӕрсӕ Джимарайты Хосту Астырджи бынмӕ, зӕгъгӕ.

Тыхосты Уастырджи ной. Тыхкъорсты Уастырджи уый майортӕ цымытийы мидӕг дӕр ахӕм кувӕндон Куырттаты комы ФТР йӕ уыдӕттӕ, уыцы ӕгъдӕуттӕ. Афтӕмӕй мын ӕй цыбырӕй радзырдтон. Ис ма мах ком мидӕг Уациллайы кувӕндон, уымӕ дӕр фӕкувынц. Уый вӕййы сӕрды Тыбау Уацилла ӕмӕ фыдбылыз сабагамонд тыттӕг фыдбылызтӕ цӕмӕй сӕфтой амӕндтӕ домбай кӕной, зӕгъы, уый тыххӕй Иосы куывдтӕ уой. Йӕ фӕдзӕхсӕн у Исортӕ Гуццатӕм, Тыбауӕн та йӕ цъуппыл ис арвӕй зӕхмӕ цы тых цӕуы ӕмӕ кӕцӕй цыдис, йӕ уыцы бынат ӕвгъил-йонг сӕвӕрынц. Ӕмӕ йӕ уырдыгӕй дӕр бакувынц ӕмӕ уым дӕр сын хорз арфӕтӕ ӕмӕ хорздзинӕдтӕ ифстон адӕмӕн раттын байдайы ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ руаджы нӕ боны онг цӕрӕм. Афтӕмӕй нӕ цыбырӕй бамбарын кодтам. Радзурдзӕн ын ма мӕнӕ фарны тыххӕй. Фарн нӕ уазӕгӕн хӕдзармӕ куы бахсти, уӕд фыццагдӕр йӕ фыццаг ныхас уыди афтӕ: «Ам фарн уӕд, фарнӕйдзаг уыд, науӕд искӕй куы амбӕлди, уӕддӕр мӕнӕ йӕ райсом хорзӕн чи загъта, уымӕн дӕр фарнӕйдзаг у», зӕгъгӕ. Цы у фарн? Фарн уимӕ ныртӕккӕ фӕсивӕд дӕр, стӕй ӕртӕккӕйы заманы цӕмӕй тыхсынц адӕм, ой-ой у фарн. Фарн уимӕ нӕ уырыссагау, науӕд ӕндӕр ӕвзӕгтыл эстетикӕ, этикӕ зӕгъгӕ афтӕ баззади уыдонмӕ. Фӕлӕ махмӕ та фарн уый у хиуылхӕцындзинад. Алы ран дӕр хъуамӕ ирон адӕймаг зона йӕхицӕн бынат Бынат та куыд? Дӕхиуыл нозтӕй дӕр, хӕрдӕй дӕр хъуамӕ зонай нымд. Уый тыххӕй мӕ дӕ алыварс цы адӕм и, уыдонӕй хъуамӕ кӕнай ӕфсӕрмы, пӕтыфыццаг та кӕнай хъуамӕ дӕхӕдӕг дӕхицӕй ӕфсӕрмы. Гермӕнӕ машинӕтӕ фӕцӕуынц кӕнцы ран дӕр. Мӕ иу раздӕр агӕпп кӕнон, мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, правилӕ тедтӕ нӕ кӕсынц, зӕгӕ, афтӕ мӕ фыдбылызтӕ дӕр цӕуы уой руаджы. Фӕлӕ хъуамӕ лӕг кӕна йӕхӕдӕг йӕхицӕй ӕфсӕрмы, ӕфсӕрмы ппӕты фыццагдӕр, йӕ фарн чи у, уый домбай цӕмӕй уа ӕмӕ йыл йе фсӕрмдзинад цӕмӕй уа, уый тыххӕй закъонмӕ гӕсгӕ кӕй ӕмбӕлы, уый раздӕр дӕр ауадз. Науӕд дын куыд ӕмбӕлы дӕхи афтӕ дар, науӕд дӕ хистӕр фӕцӕуы, уӕд ӕй хъуамӕ ауадзай дӕ разӕй Магиосы ӕгъдӕуттӕ чи сты, уыдон ирон адӕймагӕн йӕ рахӕцӕнтӕ сты, йӕ хиуылхӕцындзинад. Магиосы фарн цӕмӕй уа Ирыстоны мидӕг, гъӕуиуыл кӕстӕртимӕ дӕр хистӕртӕ хъуамӕ сын амоной уыцы фарны хабӕрттӕ. Вот мӕ Хиосы домбайдзинад нӕ фыдӕлтӕй нын цы баззади, фарны ӕгъдауӕн, йӕ уыдон цӕмӕй дарддӕр хӕццӕ кӕнӕм, Йӕ уый тыххӕй ӕппӕтвыццагдӕр кӕстӕртӕ цӕмӕй райсой уыцы зонддзинад ӕмӕ сӕхиуыл цӕмӕй хӕцой ӕмӕ ӕппӕтвыццагдӕр цӕмӕй сӕхӕдӕг сӕхицӕй ӕфсӕрмы кӕной ӕмӕ нӕ уыцы хъуыддаг афтӕ куы бакӕнон, уӕд галиу уыдзӕни, уӕд худинаг уыдзӕнис ӕмӕ уыцы худинагдзинад чи у, уый хъуамӕ мӕ сӕрмӕ ма хӕссон, зӕгъгӕ. Йӕ уый нӕ фыдӕлтӕй баззайгӕ ӕгъдау у, ӕмӕ уыцы хорздзинадыл хъуамӕ хӕцӕм дарддӕр дӕр мыл фидарӕй дарддӕр кӕнӕм. Ӕндӕр тӕккӕ заманы уӕртӕ акӕсут цытӕ цӕуы Уӕрӕсейы дӕр, фӕсарӕнты дӕр. Уым фарнӕй ницуал баззадис. Уым адӕймаг чи у, иу замана цӕрӕгойы хуызӕн ссис Ӕмӕ адӕймаг цӕрӕгойы хуызӕн куы суа, уӕд уый зӕ адӕймаг нал у. Ирон адӕймагӕн та цӕрӕгойы шовӕн нӕй. Ирон адӕймаг у Хуыцауӕй радгӕ, ӕмӕ Хуыцау чи у, уый йӕ нӕ зӕдтӕ, нӕ дзорттӕ уойбӕрц нӕ размӕ хӕссынц, ӕмӕ нӕ фарн чи у, нӕ хорздзинад, уый цӕмӕй фидардӕр кӕна, ууыл у нӕ куывд ӕмӕ нӕ хабӕрттӕ иууылдӕр дӕр. Афтӕ уыцы хъуыддагыл дарддӕр дӕр хъуамӕ кӕнӕм кусгӕ. Бирӕ хаттмӕ фӕфӕрсынц, кувӕг адӕм дзуармӕ чи бацӕуы, уыдон. Куыды рдауӕй, куыд хуыздӕрӕй бакувӕм, нӕ куывд барст куыдӕй уыдзӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ йын ӕз дӕр мӕ фыдӕлтӕй цы зыдтон, мӕ цы хъуыстон, уымӕй дарддӕр ын ӕз дӕр уыйбӕрц нӕ зонын, фӕлӕ-иу нӕ фыдӕлтӕ загътой афтӕ. Дзуары бынмӕ адӕймаг куы бацӕуа, уӕд ӕппӕт фыццаджыдӕр хъуамӕ уой йӕ сӕры хорз хъуыдытӕ, йӕ зӕрдӕйы хорз уынаффӕтӕ, стӕй йӕ цы уынаффӕ фӕнды, цӕмӕй йын дзуар баххуыс кӕна, зӕгъгӕ, уой йӕ зӕрдӕйы кӕддӕриддӕр хъуамӕ дара ӕмӕ дзуары бын уымӕй кува. Хъуамӕ йӕ уӕлӕ дарӕс чи у, уый дӕр уа, куыд ӕмбӕлы, афтӕ. Ӕнӕгомӕй сылгоймагӕн йӕ сӕрыл сӕрбӕттӕн, куыд ӕмбӕлы, афтӕ йӕ уӕлӕй дарӕс, куыд ӕмбӕлы, ахӕм уавӕры нӕлгоймагӕн дӕр афтӕ. Ӕмӕ уымӕй дарддӕр ма ноджыдӕр цы кувинӕгтӕ ӕрбахӕсса, уыцы кувинӕгтӕ чи сты, уыдон дӕр куыд ӕмбӕлы, афтӕ стыр тӕккӕ мӕнӕ бирӕтӕ дзуармӕ ӕрбахӕссынц адджинӕгтӕ ӕмӕ алы хабӕрттӕ, уыдон дзуары нӕ хъӕуынц. Дзуарыл хъӕуы кувинӕгтӕ ӕрмӕстдӕр ӕртӕ чъирийы, физонӕг, бӕгӕны, къуымӕл, йӕ ӕхсыр, йӕ суадон донӕй цӕмӕй кувай, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ йӕ кӕф, йӕ кӕсагӕй уыдонӕй куыстой нӕ фыдӕлтӕ дзордтӕм. Ӕмӕ уыдон дзы хъуамӕ уой ӕндӕр иннӕ хабӕрттӕ систой. Мӕнӕ адджинӕгтӕ науӕд ӕндӕр исты хабӕрттӕ уыдон сты хӕрыны рӕстӕджы уыдон кувинӕгтӕ не сты вот мӕ куы бацӕуай дзуармӕ уӕд скуывтой дӕ ӕртӕ кӕрдзыны куывд ӕрцыдысты зӕгӕ уӕд сахуыстай дӕ кувинӕгтӕй кувинӕггӕгтӕй мӕ куыддӕр саходай афтӕ рацыдысты мӕ уый фӕстӕ Дзуарой ӕдде уа, хӕдзар уа кӕм уа, уым сбад ӕмӕ уым хӕргӕ кӕнай, нуазгӕ кӕнай, уый уже дӕ бар дӕхи у. Фӕлӕ дзуары ми дӕ хъуамӕ уа афтӕ, афтӕ йын ӕвдӕлтӕ кодтой, ахӕм ӕгъдау уыдис тынг раджы, фӕлӕ уыцы ӕгъдау чи уый хӕлд рахаста мӕнӕ йе фӕстаг сӕдӕ азы, зӕгъгӕ, афтӕ дӕр ын зӕгъӕн ис. Йӕ куыд дзырдтой раздӕр, уымӕ гӕсгӕ мӕ дарддӕй-дарддӕр афтӕ йӕ хъуыддаг хӕгъдӕй-хӕгъдмӕ ӕрцыдис. Вот народон, цӕмӕй ӕмбарой адӕм, йӕ уый тыххӕй сын хъӕуы афтӕ шаковинӕгтӕ, шаковинӕггӕгтӕ, шаковӕггӕгтӕ, цӕмӕй сӕ бынаты уой ӕмбӕлы, куыд сын ӕмбӕлы, ахӕм куывд кӕной уыцы гъдау. Вот ер ис дзуары фарнджӕгӕ. Мӕнӕ ердӕбон дӕр ма загътон, Фарнуйтӕ уи мӕнӕ уруссаг естетикӕ, этикӕ, зӕгӕ, афтӕ дӕхи дарындзинад дзуары бын. Хъуамӕ хъӕр ма кӕнай худгӕтӕ, хъӕрныхасӕй, сындӕггай загътай, цы мбӕлы, уыдӕттӕ, мӕ ахицӕни бакуывтай афтӕ. Галиудзинад, чъизи ныхас, уый хъуамӕ уым ма уа. Афтӕ куывтой нӕ ӕвдӕлтӕ, усхординад сӕм уыдис, мӕ афтӕмӕй Цыди куывды хабар карз нозт, уый та у стыр худинаг. Мыггагдзинад уӕд куывд чи у, уый никӕдӕм хӕццӕ кӕны. Куы баназа, куы сгалиу кӕна, ӕвзӕр дзыхӕй куы фӕдзура, науӕд ӕндӕр исты, уӕд уыцы куывд никӕдӕм хӕццӕ кӕны. Куывдмӕ нӕ хӕццӕ кӕны ахӕм заман, ӕмӕ дзуарӕн йӕ боны рӕстӕджы куывд куы нӕ уа, цы бон ын ис, йӕ уыцы бон арвыл нӕ стъалытӕ, хур ӕмӕ нӕ вдӕлтӕ сӕ цы бынӕтты уой, кӕузи бунӕтти ку нӕ лӕууой, ӕма кӕузи рӕстӕги ин кувд ку нӕ уа, уӕд уци кувд дӕр нӕ хӕццӕ кӕнун. Ерӕй афтӕмӕй искъустун, уыдон зонун ӕндӕр нисӕ.